Helo, Jo dw i. Rydym ni'n gyd yn mynd o gwmpas i helpu cymunedau, datblygu prosiectau, dod â pobl at ei gilydd i cyflawni pethau anhygoel.
Cafodd Ysgol Gynradd Sarn ei chau yn 2006 oherwydd fod cyn lled o blant. Roedd hyn yn golygu nad oedd llawer i'r plant i'w wneud yn y pentref, a dim ffordd o dod nhw at ei gilydd. Penderfynodd pobl Sarn fod angen ardal chwarae ar gyfer y plant. Cytunodd Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru i gyfrannu llain fach o dir yn y pentref, delfrydol ar gyfer ardal chwarae. Ffurfwyd grŵp cymunedol o'r enw Sarn Acorns. Cynhalwyd dyddiau hwyl a stondinau teisennau pan ofynnodd i blant a rhieni beth oedden nhw eisiau. Gan weithio'n agos gyda Tai Canolbarth Cymru, y Loteri, a mudiadau eraill, bu pobl Springfields yn Sarn yn gweithio'n galed i wireddu'r freuddwyd o ardal chwarae newydd. Mae wirioneddol wedi dod â'r pentref a'r plant yn ôl at ei gilydd a mae hynny'n wych i weld. Mae'n syndod beth y gellir ei gyflawni pan mae pobl yn dod at ei gilydd ac yn cymryd balchder yn ei hamgylchedd. Yma yn Llandrindod, fe wnaeth ysbryd cymunedol y trigolion drawsnewid yn llwyr yr hyn roedd wedi dod yn ardal ddi-olwg lle roedd pethau'n cael eu dympio. Mae pawb wedi cyd-weithio, rhieni a phlant, gan godi hen blanhigion a phlannu perthi newydd. blodau a rhosod. Mae Tai Canolbarth Cymru wedi helpu'r gymuned i drawsnewid yr ardal a thrwy wneud hynny, wedi dod â'r gymuned at ei gilydd gan arwain at ysbryd cymunedol go iawn. Mae beth oedd yn ddolur llygad wedi dod yn rhan boblogaidd o'r gymuned. Weithiau gall yr ysbryd cymunedol a naws o le hwnnw datblygu heb hyd yn oed adael y safle. Yn ein safle gerddi rheidiol yn Aberystwyth, Fe wnaethom drefnu cyfres o ddosbarthiadau celf greadigol lle gallai preselwyr fynd i'r afael gyda chlai hyblyg. Yn ogystal â dysgu sgiliau newydd, mae'n gyfle i siarad, rhannu straeon, a ffurfio cyfeillgarwch newydd. Rydym hefyd yn helpu i drefnu tripiau a phrofiadau iddyn nhw, megis yr ymweliad yma i Ganolfan Crefftau Lleol. Wel, yn Lerpwl fues i'n byw am dros hanner can mlynedd, yn dysgu yno hefo y gŵr, ond pan fuodd o farw, mi ddos i i Aberystwyth i fod yn agos at y mab, Robin Huw Bowen. Ac yn hapus iawn yma, yy, mae 'na gymaint i wneud. Dyn ni wedi mwynhau diwrnod yma yn y Canolfan Crefft Corris gyda thrigolion o Llusen Ysgol a Gerddi Raeadol.
Rydym ni bob amser yn awyddus i siarad gyda'r tenantiaid am sut i gadw popeth yn edrych yn dda. Roedd un tenant o'r fath yn y Drenewydd eisiau gwella ardal gymunedol ei stad er mwyn i bawb ei mwynhau. Mae wedi trawsnewid y gerddi mae pobl yn cerdded drwyddynt i barcio eu ceir, Gan ddod â lliw a bywyd i'r ardal. Dwi yn byw yma ers deuddag mlynedd y mis yma. Ddes i yma ar yr wythfed ar hugain o Mehefin. Nes i ddechrau'r prosiect, uh, mae'n siŵr bod hi'n naw mlynedd a hanner erbyn hyn. Fel da chi'n gweld, oedd y lle yn llawn ivy a coed a shrubs di, di tyfu yn fler yma. A nath yr gymdeithas i gyd hel at ei gilydd a nath ni glirio fo a clirio'r raised gardens a mi nath Mid Wales um, reid housing, reid mil o bunna o grant i ni fedru prynu bloda a shrubs. A wrth gwrs oedd hynny'n help mawr. A wedyn mae Hugh yn dod yma bob yn ail wsos a mae o yn, yn clirio uh, y wyd a bethau i ni. A hefyd mae o yn torri'r gwair tu allan sy'n y ffrynt y tai. Mae'r gymdeithas wedi dod at ei gilydd yn dda iawn ers pe mae'r prosiect wedi dechrau. Da ni'n mynd allan ac yn hel litter pick fel maen nhw'n galw fo. Da ni wedi dod i gwrdd yn gilydd y well a Doedd na ffrindiau, mae'r gymdeithas yn braf yma rwan. Mae gymaint o ysbrydoliaeth ac mae oriau maith o waith caled wedi talu ar ei chanfed. Rydym mor falch i fedru ei chefnogi a'i helpu. Mae Tai Canolbarth Cymru eisiau gweithio gyda chi i helpu gwella pethau. Os ydych chi'n eisiau datblygu a gwella eich ardal, cysylltwch â ni.